Ивин Дархан Хаҥалас ууһун төрүттээччи уон алтыс үйэ иккис аҥарыгар уонна уон сэттис үйэ бастакы аҥарын отутус сылларгар диэри олоро сылдьыбыт. Аҕыйах сыллааҕыта дыгыны аҥардас үһүйээннэр, номохтор геройдарын эрэ курдук ылыныы баара. Ол эрээри учуонайдар архыыпка үлэлээн булбут докумуоннарыгар дыгын аата ахтыллар уонна ол кини дьиҥ-чахчы олоро сылдьыбытын туоһулуур. Былыргы үһүйээннэр уонна номохтор историческай суолталаахтарын уонна олоххо буолбут чахчыларга олоҕуралларын наука бигэргэтэр. Ол курдук сахаларга киэҥник тарҕаммыт үһүйээннэр геройдара Дыгын Дархан чиҥ-чахчы олоро сылдьыбытын архыып докумуоннара туоһулууллар. Хаҥаласка Дыгын туһунан элбэх үһүйээн баар. Олортон саамай киһи болҕомтотун тардар уонна билиҥҥи ылы мөккүөрү үөскэтэр үһүйээнинэн бу Дыгын төрөөбүтүн туһунан кэпсээннэр буолаллар. Номох кэпсииринэн Дыгын ийэтин тоҥустар уоран илдьэ барбыттар. Оҕолоноору сылдьарын билэн Самартай хочотун Тумуһах диэн сиригэр аҕалан бырахпыттар. Дьахтар бу Тумуһах диэн сиргэ муҥур тиит анныгар уол оҕону төрөппүтэ. Билигин Дыгын бу Самартай хочотугар Өлүөнэ эбэ уҥа биэрэгэр Самартайга төрөөбүтүн ким даҕаны мэлдьэспэт. Ол эрээри бу чопчу ханнык сиргэ төрөөбүтүн ыйарга уустуктар бааллар. Манна мөккүөр баар. Ол курдук бу илин аҥар сытар бастакы уонна иккис Дьөппөн олохтоохторо тус-туспа сирдэри ыйаллар. Омос көрүүгэ сир былдьаһыгын курдук, ол эрээри бу икки үһүйээн эмиэ да олохтоох курдуктар. Бүгүн биһиги ол Дыгын төрөөбүт сирдэрин баран көрүөхпүт, уонна устуохпут. Бүгүҥҥү сырыыбыт үчүгэй буолун табыллы. Бүгүн биһиги сирдьиттербитинэн бу Хаҥалас улууһун ытык кырдьаҕастара буолаллар Иван Ионович Филиппов Хачыкаат нэһилиэгиттэн төрүттээх уонна Роберт Константинович Захаров бу олохтоох иккис Дьөппөн нэһилиэгиттэн төрүттээх.
запиһа бар Егор Львович Яковлевкин. Ол запиһынан барта уруллан турар bu историята илииннэн. Онно ити билигин ааҕан кэллим тумуһахха диэн эмиэ. Онтуоп оло хорол тумуһа диэн. Тоҕо диэтэххэ ити эмиэ бииринэ сөптөөх хаамыы үрдүк сир тумус. Аны туран бу оруобуна хорол тумуһу икки покровскай тумуһа. Иккиэн бу кинилэр эрэ бааллар эбит. Бу Өлүөнэ эбэ туоҕа икки кытыыта. Уруккута ол хаҕана Даша хаһыытаһан кэпсэтэллэр эбит диэн. Вот. Онон ити туохтааҕын сөптөөх курдук таһыныыбын мин.
Бүгүн төрөөбүтүн төрөөбүт сирин туһунан мин ол истибиппин эрэ кэпсиибин. Координатортан бу оҕонньоттор түөлбэлээн олорон биэс-алта буолан олороннор маннык кэпсэппиттэрин мин хаста да истэн турабыт. Онно кинилэр этэллэринэн мендер аққа диэн уонна туора тумуһах диэн ытык сиргэ туора тумуһах диэн онон аатын ааттаабаттар үһү олох биһи аттанныбыт
биһиги дьэ аамай баар суох ирбитигэр уруккута тумус сир диэн онно Өлүөнэ өссө кэтит эрдэҕинэ манна харабыллар турбуттара диэн этэллэр. Онно ол билигин даҕаны бааллар, кинилэр манна көмүллүбүт таастара былыргы. Ону биһи билигин буонна оҥостон турабыт аквапарк Кыһыл сыыр диэн. Ол онтуга онно баран иһэбит Дорогой Дьоппон диэнигэр. Мунньан Дархан ойоҕун өлөрөн бараннар бу кэргэним манна дьэ кэлбит диэн. Бу манна бу оруоллуутунан. Онон манна бу Тумуһахха диэн сир тумуһах диэн аҕалан бырахпыт диэн бу ойоҕун кэнники ити ыарахан буолбутун билэн баран. Дьэптэн коруола бу баар диэн хайыахха? Аа бу баар дьэ кыһыл сыр диэн бу аквапарма оҥоһуллан турар. Хоманна дьэ ото этэргэр бу тумус диэн бу. Ами тумус диэн, корол тумуһа диэн.

кырдьаҕастарын кэпсээнигэр олоҕуромун нигин диэн үһүйээн быһыытынан ол дыгын ийэтин хантан аҕалан манна бырахпыттарын чопчулар эдик аа ону боллааны маннык диэн анаата бу аа сэриилэһии диэн онно боллааны били туохтар бухатыырдара били манта тахханнар сэриини биллэрэннэр куллатыга диэн бу манна уруллуутунан оннук эпти онно Кими мунньан да ханыларыллар. Ойоҕум буола манын кэтиирэллэр. Ол буҕаты куллатыттан инна диэн. Хоманы оруллуутунан оннук. Ону дьэ бу кырдьыга сумията бу номох буолла. Отоо гынан барахымми туоххаран олоҕурбут булуохтаах. Все-таки. Онон бу бүтүн үтө дьэ этэргэр онон туохтааммыт бу. Историябытын ону Кырдьыгын сымыатын дакаастаары.
Бу бастакы үһүйээн быһыытынан бүгүн бу иккис Дьөппөн сиригэр Тумуһах диэн сиргэ төрөөбүт. Ону онтон бу биһиэхэ көрдөрдүлэр. Ол гынан баран ол дыгын төрөөбүт муур тиитин кыайан булбатыбыт. Барта тибии хаар, онон кыайан бу хаарынан сыдьан көрдөөбөтүбүт. Ол гынан баран ол мас Баарын оттон олохтоохтор туоһулууллар. Егор Львович хайа диэкинэн ол мас көрдөрбүтүн?
Бото бу хумуманан хуманна көрдөрбүтэ. Хоҕотох тиит этэ. Ну, эдэр тиҥи этэ. Тихайдары мин туохтаабытаам. Ол гынан баран бу тумуһаҕа, туоҕа барта манна кырдык. Сир манна эрэ болла. Покровскай диэкиттэн чугас сирэ. диэммин мин сылыктыыбын. Тоҕо диэтэххэ бу тумустаан киирэр, ол манна куруук аайы туохтар тураллар эбит, били үөһэттэн киирэр таххар дьоннору харабыллыыр сирдэр эбит бу. Эпти, урукку бириэмэҕэ. Онон дыгын төрөөбүт сирэ Аа, бу манна диэн этэбит ити. Уолу манна киллэр химии манна төрөөбүт буолла быйлин эҥэргэ. Илин эҥэргэ элбэх киһи доҕуоруһар сиригэр диэммин. Именно манна буоллаҕына Егор Львович эмиэ көрдөрбүтэ уонна адам бэйэ мрамор хаста туонналаах туох кытар трактор нэһиилэ кыайар туоҕа тааһа гранит бэйэтэ оруобуна долбуурдаах уонна сирэйдээх анаабыт курдук Ону манна аҕалаҥҥын бу дьоннорго көрдөрөн, ону быстаран, туохтаан баран, бүгүн манна төрөөбүтэ диэтэххинэ, манна киһи доҕуоруһар, манна киһи арчыланар, манна киһи ыраастанар иһэ буолуо диэн эппитэ. Ону ити толороро гынабын. Бу мунньан дархан хантан кыргыллыбыта, хантан өлбүтэ, ону ким даҕаны билин дьиҥнээҕин ким да туохтаабат. Аны туран, Дыгын Дархан хайда өлбүтүн даҕаны билиин, ким даҕаны точнайдык туохтаабат. Ким баттатан, ким өҥүүгэ түспүтэ диэн короче элбэх итинник үһүйэннэр. Ол гын баран бу манна киирэн төрөөбүтэ диэнэ дьиҥнээх олох. Дьиҥнээх. Илин эҥэргэ төрөөбүт. Ол иһин биһи буоллан илин эҥэргэ манна көрдөрөр буоллахпына биир сыыйан кэбистэхпитинэ тоҕо атамматый диэн этиэхпин баҕарабын.

Билигин бастакы Дьөппөн сиригэр барыахпыт, онно ол Туора Тумуһах диэн сиргэ эмиэ муур тиит баар эбит, онно эмиэ дыгын төрөөбүт дииллэр. Билигин онно аттаныахпыт.
Былыргылар кэпсиллэринэн Туора Тумуһах диэн. Туора Тумуһах диэн кини үрэх үрдүгэр уол уонна күөл үрдүгэр ротуох үрдүгэр маннык олох прямоугольник курдук сытар ол иһин ааттанар туора тумһаахтын оттон дигин төрөөбүт сүрэ буоллаҕына туора тумуһаах бииринэн иккиһинэн аҕатын көмпөт сирдэрэ Мәндер оҕырдерге. Мәндер Үрдэ. Аны үсүһүнэн баллаана туох туора тумуһок күөлүн үрдүгэр диэн. Бу Первый Жеппен туар нэһилиэгэр кирдибит. Ол гынан баран бу иһир Тиитэбэ саамай бүтэр уһуга уонна бу иһир былыр туора тумуһах диэн ааттанар эбит. Вот. Ол туора тумуһах тиитэ саамай баараҕай кырдьаҕас тииттэрэ бордон турар. Вот. Манна былыр түөрдөн биэс сыллаахха мин аҕам оҕонньордуун кэлэ сырыттахпытына манна аҕам һээкэ бурдук э, туох э, үрүҥ көмүс хаччыларын үҥүн быраан барбыта. Онно уоллаана Бу манна туох бөҕөтө, салама бөҕөтө этэ. Холобура, Кэчигэт оҕонньотторо бу маны Самарта сиһитин барытын билэллэр. Бу Первый Дьөппөн нэһилиэгэ диэн бу бөһүөлэгэ, Тиитэбэ бөһүөлэгэ олох кэлин үөскээтэ, сөптөөх. Оттон Самарта сиһитигэр хаамай былыр-былыргыттан олорбут качыгааттар, сөптөөх. Ол оҕонньоттор, холобур, мин эһэм оҕонньор тыһыынча аҕыс сүүс Алта уон сыллаахтар үһү. Кини табаарыстара Чөрөс оҕонньор диэн уонна Лэглээмэ оҕонньор диэн, Күөччэ оҕонньор диэн, өссө кинитээр сорохторо кырдьаҕастар, Мээккэй оҕонньор диэн. Олор кэлэннэрдэ бу эһэм тэлгэһэтигэр остуол сырайын көтөҕөн таһаараннар, чэйдии-чэйдиилэр онно дьэ күнү күннүктээн кэпсэтэллэр. Ол кэпсээннэригэр буоллаана бу Дыгын дьэ киһи буолар быаҕа бу Хаҥаластар киһи буолар быаларыгар кини дьэ бу манна төрөөбүтэ диэн. Ону буоллаана ийэтэ ол хара хамыыр түспүтүгэр манна кэлэн саспыт. Бу оччолорго Туох сиппит, туох баараҕай махта этэ дииллэр, баараҕай тиит этэ диэн. Бу сорохтор интириэһиргииллэр, тоҕо бу дьоннор кэлбиттэрэй диэн. Өптө дыгын аҕатын өлөрө, дыгын аҕатын тутан аҕалаары диэн. Ол биллэн туран сир айдаана, бултуур сир айдаана. Вот. Уонна бу хахалар диэн вообще кинилэр мантан холлоҕохторун баҕараллар буоллаа дии өптө. Бу туохтарын тоҥустарын сөптө. Ол иһин буоллаана дьэ уҥуор тыыннан туорааннар туохха уулаахха ол истээх диэн сиргэ тиийэннэр сайын от үлэтин саҕана дииллэр былыргылар кэпсииллэринэн били үлэһиттэр харабылларын иһин бары оттуу быраҕаллахтара дии ол кэмҥэ киирэннэр ол дьэ ыыран халаан тахаллар Иккэннэрин ол кими мунньан Дарханы уонна ол оҕолоноору чугаһаабыт кини кэргэнин кэлгийэн бараннар чыыга тиэйэннэр манна тахаллар. Вот. Кинилэр элбэхтэр эбит. Эмиэ элбэх буолан киирэһиллибиттэр. Онон тэриллии кытаанаҕа эбит. Бу тоҕо бу манна буолуой диэтэххэ буоллаана былыр-былыргыттан бу Хаҥалас кырдьаҕастара бу Самарта сыһыытыгар олорор оҕонньоттор манна бэлэх туһах быраҕа тураллар эбит олох. Уонна мээнэ ааттаабаттар сирин айыыргыыллар вот иэстэбиллээх буолар диэн эттэ. Аны туран буоллаана ол Эгини диэн Кинилэр үрэ устун киирдэхтэрэ дии. Бу Мөндүр өҕүн батан киирэллэр. Кинилэр буоллаана үөһэ Мөндүр өөх баһыгар бу Дьаҥыл үрэҕин баһыгар олорбуттар. Эгини диэн сир ол диэки баар. Дьаҥыл үрэҕин баһыга. Дьэ вот онтон ол киирэннэргэ уҥуортахханнар ол туу халыыллар. Сөптө. Дьону халаан таһара манна ол аҕаларын үүннэн батары түһэннэр ити суох үрдүгэр мэлдэр үрдүгэр онно өлөрөн иһэллэр биллэн турар мунньан дархан кэргэнэ кэргэнэ өлбүт сириттэн ыраах барбат буоллаҕа дии тоҕо ыраах барыай ол иһин дьому манна көрөн баран аарыма тиити көрөн баран манна кэлэн ол хара хамыр түспүтүгэр саһар буоллаҕа дии вот онно ытыйан ымыйан аһаабакка иэбэккэ титирээн оҕолонон иһэр онно ол Хас төрдө күн тахпыт аны. Былыт, босхо былыт кэлэн ааһан хаалбыт. Ону уоллаана оҕотун көтөҕөн туран бурдук үөһэ көтөҕөн туран дьэ оҕом аҕатын курдук улуу киһи буол. Бу хаҥаластары саха дьонун көмүскүү харайа тур улуу киһи буол аан курдук туох дархан буол диэн алҕаабыта мунньан дархан дьонноро хаҥаластар мунньустаннар дьэ киирэн булан ылаллар Кинини бу тиит таһыттан булбуттар диэн. Оо, тетяны оҕолоох буоллаҕа дии. Ханна быраахтыы? Онтон тураннар дьоҕо киниттэн сирдэтэннэр ким Мунньа Дархан өлөһөтөр сиригэр бараллар. Ол буоллаан үрэҕэр диир өлөрбүттэр эбит. Ону кини кэпсиир буоллаҕа дии иһин кэпсээтэҕэ дии үрэҕэр диир өлөрдүлэр диэн. Ол кинини буоллаҕына өлөрбөтөхтөрө диэн олох оҕолоноору иһиллэр эбит. Онон хаччахтары өлөрөр туохтаах диэн, сэттээх эмэлээх диэн уонна иэстэбилэ ыарахан диэн. Онон бу төрүлүөну өлөрө туруохпуттар. Ону кытта сэриилэһэбиттэр. Биһи диэн кырдьаҕастара буолбатах. Эдэрдэр буола өлөрөөрү ыммыттар. Ону ол кырдьаҕас туохтара, салайааччылара, баһылыктара этэн, тохтотолоон Дьэ дойдуларын диэки бу ким мындыр оҕон батаннар бара аһаллар. Өттө. Вот оттон ким ды мунньан дархан буолла онно ытан хаалар. Вот. Ону ирдээн кэлбиттэригэр дьэ бу ким кэргэнэ тыыннаах буолан ону ыйан биэрэр. Дьэ. Вот. Кэргэним онно ытар дии. Ону буоллаана дьэ билигин ол сири бараммыт көрүөхпүт.

Иккис үһүйээн быһыытынан Дыгын манна төрөөбүтэ диэн бу ытык маска кэлэн оттон кэпсэттибит. Ону бу бастакы Дьөппөн сиригэр Дыгын төрөөбүт сирэ бу манна буолар диэн буолла. Билигин Дыгын аҕата өлбүт сиригэр баран көрүөхпүт.
бу туора тумуһах күөлэ диэн быһытараллара онно бу иһир туора турар бу оттон бу түөр эргилиннэххитинэ былыр гы дьоннор этэллэринэн дыгын саҕана мэндыр аҕа хитинэн киирэр үһү хитинэ чугас онно бу иһир эмиэ ити үрэххэ туора сытар ол иһин туора тумуһахтан ааттыыллар Мунньан Дарханы эмээххиннэри манна дьэ ол өлөрө килэрэннэр өлөрөн өһөрөн барааччылар бу мындыр оҕустун кэлэн бараннар дьэ ити туохха тууруллар ол истээх бырааныгар кими Мунньан Дарханы үөллэһэттэҕинэ эмээххиннэри ол истээх анныттан истээх быраанын анныттан Манна бу туоратын муһахха килэрэннэр, хамантан ити сүүсчэкэ метрлээх иргэ мендер өҕүрдүгэр ол дыгын аҕатын өлөрөн тураллар. Талахтар үүнэн турар сирдэрэ уонна бу пилорама туруорбут сирдэрин ити фундамена көстөн турар. Вот. Маны манна түһэрээрилэргэ бу тугунан бульдозерынан СС-100 трактор бульдозерынан астара иһиллэннэр хоруобу хостаан таһарбыттара. Ол хоруоптара буоллаана лохон тиитэ хаһан оҥорбут хоруоптара этэ. Туох да ляхайда үчүгэй уустар оҥорбут хоруоптара. Холобура манна көрдөрөр буоллахха кини туоҕа бурдук илин өттө. Онтон хомурдук. Бу уонна бурдук атаҕыҥ диэнэ буолуох иннигэр киһи эрэ атаҕа батар гыналлар эбит. Уһуна буоллаҕына икки метр отут сантиметр буолуо. Саамай кырата. Вот. Ол аата киһитэ улахан киһи эбит. Аны маны буоллаа барытын хаһан оҥорбуттар олох. Аны саамай интириэһинэй диэн бу хоруоп маннык бу хаһыллыбыт бурдук икки сиринэн сототун таһынан уонна бу түөһүн таһынан маны уоллаана курдаабыттар алтанынан бронца курдук раз маҥан алтанынан онтулара олох туох да буолбатах этэ вот уонна бу атаҕар диэккиннэн эмиэ туохтаах этэ уобуруччулаах этэ. Онтуота буоллаана эмиэ дьэс алтан буолбатах, туох боруонса курдук алтан. Вот. Онон буоллаана бу мээнэ киһи буолбатах, ханнык да буойун да буолбатах, потому что хоруобун иһигэр туох да суох этэ. Вот. Ону үөһэттэн Ычат сэрии сэбэх уоҕата диэн этэҕин да. Уу оттон э, буойун ийин буоллар киниэхэ үҥүүтэ батаха онтуота мантыгата дүҥ суоҕа кольчугатегин бар булута буолла. Бу буоллаана ола гражданскай киһи. Тойон киһи. Уонна мээнэ борустуой киһини булугардаа хиргэ кэлэн оҥорон бараннар бу маннык алтанынан кем более туох боруонса курдук алтанынан курдаабаттар ол туон икки курун халыҥа бу туоха кэтитэ икки ли курдуктар этэ уонна олох ханан даҕаны дьэбин сыстыбатах олох көмүс курдук онон мин этэбин бу мунньан дархан уҥуоҕа этэ диэн Сөптөөх. Аны уруоһунан улахан баайа киһибит. Бу мин хототун уоҕаһытарын буламмын манна тутан көрбүтүм холура миин бу олох өттүгүм баһын уҥарара тиийбэтэ. Ону буоллаана манна истэн бараннар дьоннор кэлэннэр Михайло Илья Филиппович диэн кырдьаҕас киһи кэлэн көрө сылдьыбыт этэ. Да икки метрыттан таккалаах эбит диэбитэ кини эмиэ. Мин буоллаана этэбин икки метры үүрбэ үүрбэ биэс сантиметрдаах киһи диэн. Өптө. Онно улахан киһи эбит этэ. Вот. Ону буоллаана ол канцелярия баран эппиппэр онно дьоннор бааллар этэ, тойоттор бааллар этэ. Бу Уйбай Ойуунуҥ суох буола иһиллэр киһини. Ол хааннара былыр үлэ аҕалбыт киһини бараҥҥын туохтууһуйлаан иһин диэннэр хаҥаран киирэн барбыттарыгар мин хапсыйан баран бырааллаам дии. Вот оскуолаҕа муҥур оҕолору үөрэтэһэллэритим ити санаторнай оскуолаҕа онтон буоллаҕына иккис кэлбитим эбиэттэн иһин баран кэллэҕим дии уже икки чаас кэнниттэн ону кэлбитим уже костер оттоннор ол тугу костёрго умаппыттар этэ. Хоруобу ол киһитин эмиэ. Ол буоллаан оттон биллэн турар маннааҕы тойоттор коммунистар приказ биэрдэхтэрэ дии уматыҥ диэн. Сөптө. Ньуучалар ол туохтаабыттара хаспыттара маны. Ньуучаларга ити сиэмэнин ньуучаларга угуттарбыттара. Уонна кинилэр умаппыттара. Вот. Ону ити дьэ мин наһаа хомойобун ол билиҥҥи Сыарҕаҕа сыарҕалаатынан дуу эбэтэр халааскаҕа дуу ууран баран соһон илдьэ барбыт киһи баар ини. Таах күҥкүй бу саха дьоно уохпут курдук таах күлкөмөр буолаҕын да. Ураалдьыгар кими мунньан дарханы ураалдьыгар көммүттэр. Тоҕо диэтэххэ былырга быычайы тутуһан урут былырга быычайга дэҥҥэ, оһолго өлбүт киһини, атын сиргэ өлбүт киһини миэстэтигэр, өлбүт сиригэр онно көмөр идэлээхтэр эбит. Ол Абыыча эбит. Тоҕо диэтэххэ, бу сир э, киһини көрдүүр диэн. Э, киһи дьиэртибэтин э, ылар диэн. Дыгын төрөөбүтүн туһунан үһүйээннэргэ кэпсэнэр сирдэри бүгүн көрдүбүт, кырдьаҕастарбыт кэпсээннэрин иһиттибит. Бу икки сиртэн хайата чопчу Дыгын төрөөбүт сирэ буоларын быһаарар уустук, ытык сирдэр бэйэлэрэ эрэ билэн эрдэхтэрэ, кистэлэҥнэрин арыйбаттар. Ол эрээри бу икки сири тэҥинэн тутан, ытыктаан дьоҥҥо көрдөрөр тоҕо сатаныа суоҕай? Бу икки сир иккиэн Самартай сиригэр сыталлар. Манна Дыгын төрөөбүтэ
Ити курдук Дыгын Дархан дьон болҕомтотун тарда, мөккүөрү үөскэтэ, саха былыргытыгар интэриэһи күүһүрдэ сылдьар.